uh, today what is happening right here in zimbabwe chii chiri kuitika chii chaitika past few days tiri kunzwa unzi vanhu chingwa chakwira mabasic commodity akawanda ari kuti kwirei akwira here iwo ari mumaus dollars ko zvinhu zviri mumaus dollar zvinokwira sei Right, so guys, ndichatry kuexplaina eh, stock market, forex market yemuzimbabwe muno mulocal trading kuti zvinooperator sei, zvinoaffecta munhu sei, uye sei vamtuli ncube nemumwe wavo vaita option iyi e. zvikanzi maecocash accounts frozen here kana kuti ecocash trading with each other frozen here what is happening in zimbabwe mari dziri kuenda kupi rbz ikuda kuacheva which agenda uh, be with me guys network yachona inoita ichidhakwa dhakwa So right now, I'm just going to show you these headlines. I'm just going to show you these headlines. They held then we're gonna go to a video we're gonna go to many many videos all right all right as you can see the reason why ndikundesa ndichikuratidza evidence inhau yekuti tisaite maquestions so that we focus on what really matters panguva iyoyo rbz launches foreign exchange auction today this is an article by the Herald remuZimbabwe acknowledging kuti RBZ yalauncha chi auction system yekutengesa mari I'm, uh, I'm sure range yacho inotengera from 50000 us dollars going up zvichireva kuti masmall players muindustry anogona kunge ambanywa pastock market Munhu wese achaona mari here? Hatisoite ka system kekuti chinhu chese chiri muhurumende chinotinetsei because we were pushing towards liberalization, free market economy. All of a sudden kwane monopoly, zvinhu zvese zvakutorwa. All things are being amassed just like that. What is happening in Zimbabwe right now and does this issue matter Sei issue iyoyi yezviri kuitika izvezvi right now in Zimbabwe sei pasina ari kutaura nezvazvo? Why? In 2016 we go back pakatanga kuunzwa mabond notes vachiti vada kupusha use of plastic money they were sincere vachiti toda kudai so dai so kuti zvinhu zvinakire vanhu but the real thing the real issue was control of money because people were not banking money

Mari inenge ichinzi iri muZimbabwe kana iri muzita remunhu wani nyangwe iri yemunhu wani inenge ichingonzi iri muZimbabwe so GDP eh, gross domestic product per capita per thousand people eh, inogona kuti hai zvotobuda nyika ichitange prosperous but distribution of wealth inenge isiri equal ko why has the Reserve Bank of Zimbabwe suddenly turned into a money changer and has it done so alright nhau yemareti manje yemareti kumabhengi kana vanhu vachipuwa mari kumabhengi us dollar to bondage handiti anopuwa 25 dollars 25 bond but kana rbz ichiita that uh, pachiita that bidding process it's from 20 to 100 20 to 100 kuti dollar rinobudisa 100 us straight hatitaura zvemainterbank rate so interbank system interbank system right now vari kuivhara because interbank system yanga isiri kuincluda rbz they cannot track kutrader kwebank with each other so everybody now has to go through broking system yehurumende sikatoti hurumende yamova yakustock broking hurumende yedu yamova hurumende yedu ya mm, ava mabroker ava mamoney changer eh, to be specific reserve bank of zimbabwe so vakaita interbank yavo so these guys macalculations achona ari tricky manje guys take note eh, apa tinoba taonesana zvinhu zviri simple abe ah, with me network yachena iri kuita ichidona dona ndo zvaita kuti tinonoke mazimbabweans tinovharwa tiripo because zvinhu zvakawanda hatinzwisise tikaona munhu akapfeka sutu tofunga kuti ari kuziva zvaari kuita right tikavharwa nemawords echirungu mavhuku tofunga kuti munhu ari kuziva zvaari kuita munhu akazonzi doctor ningi professor ningi tofunga kuti ari kuziva zvaari kuita right then there are some people who look deep into issues uh, be with me guys network network network network ndiri kuita ndichifreezer freezer because network yangu iri kuita ichidhakwa uh, apologies apologies i don't know what's happening

Tune kuti mamine content yipi. Those things zviri kuitika ezvino izvi they were in the book right vakambonomirira zimbabwe eh, madays aida kuinzwa mabond notes of course vaitora imwe information but they, they couldn't present it well as it was articulated in this book showing behind me surviving zimbabwe

Zimbabwe does not need kurana broking system yachona whatever system is there according to this book they were just needing to do a content id ish like system because right now pane ishu dzakafanira dzewestern union world remit nemamwe platforms akadaro hurumende haikwanisi kuita audit asi hurumende ikatadza kuita audit so what

for 500 us right my 500 us dollar comes into zimbabwe pane zimbabwe government paya yaitombohwedzera mabondage mabondage notes pamusoro so that yainzi export incentive it was an incentive because they needed that export so you export right vokupa 500 dollars yako vokuwedzera 50 bond pamusoro pe500 yako wopuwa iri maus but uchinzi export incentive why its because The moment mari painopinda muZimbabwe munomu inobva yapinda muaccount yeZimbabwe mari yofola under Zimbabwe nyange ndiinayo inini muhumwe right remember not ireceipt remari haisiriyo mari so the value record the bond the agreement iri muaccount meZimbabwe so ine 100 dollars yangu ndikangopinza muZimbabwe whoever wandapa chichi chinongoramba chinonzi Zimbabwe ine 500 dollars us dollars kusvikirawo mumwe munhu akapuwa loan remari isingaexiste inenge yabva kumatreasury bills apuwa loan re500 dollars atenga exjap car handidya 500 usi inozodisappear maakaunti mezimbabwe pakaita wechitwo akatenga imwe 500 totenga toimporta zvinhu zve1000 isi takaexpota 500 tinoita trade deficit ye 500 so vanhu vese vaideposita mabond note vachitenga zvunhu kunze vanhu vese vakatenga nemari dzemaloni vakacontributa kuuraya nyika iyo nhau iyo yemaloni irimo mubhuku surviving zimbabwe pane pachinzi maloans people should not be given maloans especially nonproductive people izvezvi muzimbabwe mabhengi edu ane kakaucha kekuti macivil servants anopuwa maloan because they know they belong to the government they, they belong to the people saka zimbabwe inda ichiluza upfumi hwayo mbijana mbijana but do manani operational ma non performing loans uri kupa munhu asingakwanisi kushandisa that money for anything loan the role of the government is to empower the people are you a business right of course ma private banks anokwanisa kupa vanoda kupa maloan zvichienda nesecurity zvichienda neagenda yavo right who approves the loans kekutanga Anotanga kuapprova maloans ndiani? So mapa maloan kune munhu atori pabasa kudhara when you were supposed to be creating new projects remember nyika painovaka dzimba painovaka maroads basa rekuvakwa kwemaroads harisi rekuti motikari dzifambe ipapo basa remaroads ndere kucreata employment so that people have spending money hence stimulating economic growth the government employs it pe its people if it wants to grow not austerity not kusvina vanhu pasina productive vhiti iri kuitika right of course productivity zvinzi ah, productivity iriko muzimbabwe chichichichichichi but why focus on people's money allright nditoda ngokuza common sense vakomana vekurbz Ko ma Zimbabweans akangoti said to right takuda kutumirana mari dzedu through PayPal nema email. What are you going to do? Muchabloka Gmail mu Zimbabwe here? Tosara tari tange ku China kune internet yako. Inwe China hurumende yachona ino controla mari yese through app yaya. Now application yaya they control all the money. The people no longer have control ye money. So here we are seeing with RBZ.

tinotongwa tinotongwa alright matongero atiri kuitwa nehuu pacovid-19 ndiwo atine takuitwa neimf thats why you see kuti pakambofuidzwa maaccounts ma akuda kwashe tagwirei directive or warning yanga yabva kwaimf isusu mazimbabweans one kurumbidza varungu nekunamata varungu kwatinoita kana ndichiti kwati im trying to, to, uh, I'm trying to just put some humility uh, in it all right so showing just check guys imf warns zimbabwe against upping state workers wages imf ikabva yaudza zimbabwe kuti no The IMF resident representative in Zimbabwe warned the government against boosting wages for state workers hanti vanhu vanoti eh, nyika tichazodzokera tozodzokera mabritish otibatsira chiveta sese oo vakomana veimf vakuti musabhadhare vasevenzi austerity svinai vanhu so that we want your country to export more to kune gold madiamonds manyowana akaputika ku Masvingo kunonzi kune magonyeti ari kuti vum vum people they don't even know nyaya idzodzi idzi right and we are having people who claim to be representing us who do not focus on things that matter issues that matter in zimbabwe that's why you see this story yekuti rbz eh, yapinda mudhiri rekuti yakuti vatu vamamani changer ko mamani changer pavaichinja mari mumastreet vaizonopa ani i think kune vari kuzimbabwe eh, unonzwa kuti ah, hundred rues yakabatana ukaenda kwakati unonopuwa mari yakati so rbz kuintroducer kwayaita this auction system iri kupusha futi maindividuals to start looking for my, my individual businesses to start looking for, for their own forex Kubva muvanhu ndosika ndati kusvina vanhu. A system iri kufamba zviri bhoo nyange yakadhakwa nyange yekudhara is dismantled again fa mamistake here ekuti mutudi atry izvi zvaramba vatry izvi zvaramba kana kuti mapolitical business cycle ari kurepeater zvinoitika after how long muzimbabwe there's a pattern Sei zvichiitika? Politically in all aspects these things keep happening over and over again. So IMF yakakwanisa kumisa masalary increase muZimbabwe nyika inonzi yakasununguka. Vakaraona kupi simba iroro? Why? Because This guy wanted to cut expenditure. Do you gain more by cutting expenditure? Liberalize the market. Let people compete. Right now in Zimbabwe, muno ukaenda kuWestern Union unonzi hakuna mari iyo iripo. Ukaenda ku vanenge vachida kuti utonyore ukapinda mubank unonzi hakuna mari iriko kuti utonyore right an ordinary zimbabwean haana zvaanokwanisa kuita akwanisa kuenda kucourt haakwanisa kuzvimirira ari one panguva iyoyo patinobuda tichiti pepe akomana ngatitei maclass action ngatibatsiranei so so tipushe zvunhu every time you see me exposing uh, somebody who is corrupt somebody ari kuita zvisiri zvo pabasa iwill be doing that for the next person remember pauchaenda kubank pauchanyimwa 10 dollars yako nemumwe munhu ane utsinye just because ada kuti float yavo irambe iri high pastock exchange handiti moment yaunonyimwa mari iyoyo nemumwe munhu pe aita piggy backing futi mari aisisiriwa mukambani individual bank, bank tellers nematelefonist yes somebody is as low position as a telefonist sati asvika kumaaccountant achona telefonist anokwanisa kuopena a bank within a bank where they intersect matransaction because when you receive uh, uh, maaccount akawanda maso called nostro hauna kana proof yaona hauna kana chilog in and even if you have the log in you just have numbers right mari dzine dzichispinwa pamastock market pamaforex market mari dzine dzichispinwa already intermarket dealing makabana anga achidhila ega ega makambobvunza kuti sei Waiti ukatenga magetsi ezesa neiko keshi airamba iko netinoita play date pazvinhu zvakawanda why its because the moment yawaitenga magetsi from your eco cash wallet uri kubudisa mari kubva mueco cash ichienda kuzesa so these guys they want matransactions that bring in more money than anoburitsa thats why you see kuti if you receive a transfer inofanira kuita ipapo unonyeberwa kunzi 5 6 days vokumirisa because vakaba mari ye6 days in advance right tiri pamarket how the market work works uh, trading ngatikitaure nezveforex uh, account trading account an account is funded handiti if you wanna do broking you first fund unoita fund it right then now when you're doing the brokerage the buyer and the seller buyer anokwanisa kutumira mari handiti ka eh, under direct dealing or system yaitika muzimbabwe pazim switch pazipit zipit yakanzi iri kuuya for convenience yevani zipiti yobva yafoira why because unoti ukaita transaction right the broker broker anga akanyanya kuita majority ndi iconet iko cash vanhu vanofunga kuti iko cash idrama right zvinozivana ndosika zvirimo muno anyways mari yobuda muaccount muiko cash mari yobuda muzipiti haisvike kwairi kuenda bhengi rinotomira kuti urifonere ukarifonera ipapo vanokunyebera kuti three days pese paunofonera uchirequesta charge back from your bank pavanokudza kuti ah, zvinotora three days ari kunyeba munhu iyeye anofanira kusungwa charge back should be instant but what do we do about it tinotanga kungoseka na zvida kuziva zvinoziva zida dzazinoziva because isusu tiri kuti uyo ada chitanga anoziva ndisi totositange tinoziva because we are intimidated when some people who are not us come up with something that's why you see kuti mupolitical fraternity handiti eh, nemumamwe maorganization anomirira vanhu kana iri organization inomirira kodzero dzevanakomana handiti vakaona mumwe imwe organization inokurira kodzero dzevanakomana vanoona competition munhu akaona vanhu achimirira achimirira vanhu achitaura mafacts achida kubatsira vanhu building instead of seeing mumwe wake anoona competition we fight each other right woona manewspaper achifaitana vachihekana pafacebook vachihekana eh, mumablog eh, imomo vachihekana payoutube right why

pasurviving zimbabwe book that is 2016 tikaita maopen letter akawanda e, kune magavheni achona kusvikira mdhara um, mtulingibe auya chichichichichichi nhau dzaakuita kunge arikuda kurwisa izvi neizvi e, inhau dzakabuda kudhara anyway let's see kuti chii chaitika what is happening why has it happened now kana anga asina kuona sei anga asina kuona or its deliberate mukomana anoudzwa zvekuita neimf vakomana vaimf ndivo vasingaoni asi anyway vakomana iva vanoyanga vachida kuudzira vanhu vemunyika medu zvekuita ivo vachiri vakatipa masanctions

Hoskuni vamwe vanoti vanomirira vanhu vanoenda kumakoti chaiko chaiko neissues that don't matter maissue avanoziva kuti havahwine kana kuti vakahwina haachinje anything but drama in terms of uh, maissues that affect people press statement suspension government has uh, with immediate effect

or panofanira kungobutswa statement kana patangwa imwe chimwe chunhu uye vari kutsigira zvinhu izvi izvi vari kutsigira vachiziva kuti vari kutsigirei here so okay the measures include the suspension of monetary transaction phone based mobile money platforms right now africa africa is the biggest eh, ndo ine the biggest mobile money platforms in the world africa munomu bill gates paruka nechip rake remicrosoft raya achiriisa muvanhu and kana pachatangwa chip remuzimbabwe richashanda for banking futi then we would have lost permanent access to money we're going to talk about how we can bypass that hazvinetsi nyaya dzese dzemari dzeunzi rbz chichichichichichi ndataura kuti kuneva kwamane rbz izvi neizvi vanhu vakatanga kutreda nepaypal munoita sei handiti oraiti Ko a Zimbabwean individual a Zimbabwean individual akatanga privacy private currency yake munomuita sei ino acceptwa na, na everybody everywhere panoitwa sei if the people decide to boycott zvunhu zviri kukonzera suffering panoitwa sei but are zimbabweans capable of doing these things right now panguva inoi nestate yatiri nekufokasa zvunhu zvisiri izvo statement hanzi ikokesh released a statement thank eh, zia zaiya oma thank you very much for that statement eh, no offense nawu haisi yekusashandisa ecocash that's why i try to, to make videos like this because masubjects aya anonetsa kunzwisisa nawu iri pakuti interbank trading yemabank yakamiswa handiti kana yemabank nemamwe makambani eh, zvakamiswa rbza zvinoizvi yakuita broking vakutengesa panenge nepa they're now auctioning forex they're now the sole controller yeforex muno muzimbabwe same zvakaitika 2016 Pachiuya mabond notes vanhu vachikonzereserwa cash shortage ziyange iri artificial there are videos those guys in eh, mangunja and chinamasa vachitaura kuti they created deliberately so that they can have control to the money because, because of indigenization muzimbabwe naanga ane mari maus aitenderera amene tikunyeba rekuti maus aitenderera vanhu vasingaende kumabasa amene ndikunyeba here 2016 from 2014 2015 2016 people were prospering vanhu vaine mari vachiita zvema us dollars then the, the, the crisis came it was deliberate mtulingube vakasita ma utterances first utterances 600 percent rise pakaita lumumba saga paipaepa po patanga kukriitwa nyaya dzonzi queen b queen b sakunda chichichichi pachikriitwa diversion because sakunda was a product of indigenization handiti going from 2016 zvinhu zvakaomera munhu mutema zvinhu zvichita zvichiomera munhu mutema imf inobuda ichiombera maoko vamutuli mube vari kugona vari vari kugona compare life yemuzimbabwen right now na 2016 It seems mamovie ese anenge achiitwa ari kudzvanyirira munhu mutema ezvino izvi auction system iyi the big players who can bid more theyare going to be the ones that get the forex first saka ini kana ndiri big player ko ndikatenga forex yese every day munoita sei wo pane maximum ndotanga kati makambani twakawanda aa abion piri ai zviri sei sei

munhu anotenga motikari ye 100 less than 120000 achiudza achiti aiwa inoita 400000 here kana kuti muordinary zimbabwean asitomborina kachati amboimpotawo muupenyu hwake ari kuexternaliza ndiani ko mainvestor havana kubvumidzwa iri kubuda nemari dzavo dzavanenge vaenera munomu hakusi kuexternaliza here sei ivavo vachirumbidzwa nekunamatwa kupfura mwana wemuzimbabwe ari kufanira kufadzwa ndiani remember g gross domestic product its how much you export those guys they want zvunhu zvedu munomu kune speculation yekuti paamerican embassy pane maminerals aripo pasi ndosaka kwakatsemuka tsemuka tichaita nezvayo izvinezvi kune kurunzi just speculation and when i'm spaying speculation kana chisati chave chane physical evidence echiti speculation kumasvingo kuti kwaputika madiamonds magonyeti ari kuenda hapana ari kuzviziva things happening anyways kune maissues akawanda uye mafans evanhu ashandiswa at some issues dzisingabhilivhike

2018 i came to your offices i came to your offices ndikaona zvimadhara orit handichataura zvimwe zvachona eh, but ndikaona madhara ane masutu aichita anoziva failing to understand simple facts simple factors kurbz ikoko it's all online the videos right the time yainzi kuri kunetsa mari western union haina mari its impossible kuti a western union agent avhure world remit agent avhure kana asina mari its bank harivhure kana risina mari rino liquidata so macurrent account bank can never say we don't have money the moment uri a current account holder bank parinongoti hatina mari especially ukapinza neexport vari kuba hatisi kuda ezvinezvi mazimbabweans their banking kunana south africa chichi vanhu vakusisa dzimwe nyika mari it seems inini kana chida kutoinvesta if i want go you, you put your money where it's safe not necessarily safe from kungo disappear but regulation yekuti we want to push a free market economy pane hidden agenda

to beat the market through competition ndo inonzi free market rerutsai malicense for mazimbabweans empower mazimbabweans besides instead of empowering mazimbabweans tine varume vakuru vane makuru hobe vanoita basa kushainira ndakadzidza ini ndakadzidza ini vasina zvavari kumboita zvine musoro you know they don't want to see they, they don't want to put abled people in positions vanoda kuita monopoly because havatogoni kurana mabusiness ukaona munhu wese anonida kuluta anonida kuba itsaga munhu yei haana brain because it's easier to make money through making money than to make money through kudya mari yemaraw materials kana kuti kuba this is a current affair guys

Uh, be with me guys operation asi ndichiita zvinhu zvese ndiri one simwe screen iri padenga apa pandipa mouse chichi so forgive my eye contact forgive my eye contact eco cash released okay saka zaiya eh, nhau iri kutaurwa inhau yekuti kutrader kana ecocash ichida kutrader necbz kana tichida kuita e, kana kuti ichida forex yekuita whatever zvavada kuita kana kuti vachida kuti chichi e, eh, zvavaingoita e, eh, hurumende ndo yava pakati yako auction yakuita e, e, vamisa mainterbank ese interbank yese so i think right now mazipit transaction haachaite anyway zipit system haina kumboshanda because vanhu vaibira vanhu mari vanhu vaibirwa mari then agenda yekuunza zipiti yanga isiri kuti zvinhu zvinakire vanhu yanga iri kuti mumwe munhu akwanise kukondrola mari yanga ine vanhu zvikanzi aya mabank charges anofanira pa zero tichamadzikisa ticha instead they went up right now eco cash kuita withdraw kuita transaction sorry eh, ye 100 bond unobatwa 15 percent bank charge ivo vane mari yako they are making money from your money and you are charged when you are supposed to be getting interest kuti ukwanise kuwana interest kuti uzovhura manje investment account ikuti vanhu zvine maminimum mari ende zvine maagency and a lot of people havazive kuti the, the, the markets the stock markets maforex market mamoney markets how do they work right so interbank nemamwe ma atinoita maagency ana mukuru ana western union there is, there, there is no central exchange indigenization ma indigenous tichitengesana tichiita zvatiri kuita vamwe vachiita cross border there was no central exchange yemari central bank bank imhandu yemunhu bank is capitalist asi reserve ndo renyika anditika so kana ndichiti bank amnot necessarily saying rbz but mabank zvinofamba sei kuti maceo emabhengi anozopinda muhurumende oita maminista oita ma zvinofamba sei ko mucivil servant anofanira kunge achine makambani here ingwani mushenzi yoka tm chaiye chaiye pakati wakombeticheni mhuri yake yese haibvumidzwe imomo because vanhu taiziva kuti vanhu pakaplanwa most of those things so there was no central settling of transactions

asi madealers ma aya manje maintermediatory mamoney dealers tisingatarise emablack chain anonzi black market money dealers like eco cash handitika yawana liquidity yairi kufanira kuforwarda watenga magetsi ako iwewe mari yabva kubhengi rakati yakufana kufowadira kuti iende kuzesa yobva yatanywa waenda pachimushini chekuswaipa chiya chiya mari yatorwa kubva mucbz card rako haina kuenda kuyati declined but mari yadeductwa haisi software error those were deliberate it's also in the book those were attacks those were deliberate denial of service Temporary theft of funds through denial of service. Mari ikaramba kuita transaction inofanira kurivhesa ipapo. Ikasarivhesa vakomana fayai maprograma enyu. Fayai mamathematician enyu. Handika. Fayai mascientist enyu. Fayai. Write new programs. That should not happen. Ncube says lack of transparency kuti anything chifaye munyika vanhu should believe in it the reason why people want the us dollar is they believe in it tiri panhau yeus dollar isusu mazimbabweans tiri kuitirana utsinye izvezvi so manje manje and you give these people reasons dzekutora futi us dollar inotoda kutanga kukwidzirana zvinhu nemaus dollar achona

Hatisi kuda munhu anoita huwori in his individual capacity kana uri mushop uchitengesa masweets no matter how small no matter how big hatisi kuda mabank employees anoita solicit for bribes vachinyima vanhu zvinhu zvavari entitled to kana ndisingakwanisi kuona access to mari yangu vakomana verbz musauya nemamboma muchitibhengai mari compete asi ko kuti usabhenge mari unenge wamboiwana kupi we can boycott money because money is not money assets and value ndo inonzi mari kuti whatsapp iite mari iyo isingatengeswi iti mabillions yakacreata zita then people bought mashares bought into it vainvesta vainvesta kusvikira yasvika pabillion dhiri ravo togona kungoti igambling monetary gambling kana kuti investments right business facebook ine mainvestments akawanda whatsapp zvakawanda mainvestments mamwewo anogenerata mari but izvi zvisiri kutengeswa zvemahara izvi basa razvo zvakacreata brand rinonzi mark zuckerberg zvakacreata brand rinonzi Facebook so worth yachona inopuwa ne the belief ye people kuti munhu yari worth if people believe you are worth 1 million you are worth 1 billion 1 million because it's all about what people believe vanhu vazhinji vanofunga kuti ah, if uchaita work hard ukaita work hard eh, ndo pauchazobudirira no you do not need to work hard you need to increase your value you need to increase your market

and you know that that's why mtuli ncube aikwanisa kukwidza marate through utterances achiita political business cycle because he knew that so our market was already sustaining itself izvezvi zvakadhakwa kudaro kana ndichiti our market zvedu mazimbabweans edu akawanda anga achidzvanyirirwa handiti ka vakomana vane vekuma in school africa vakangogara vachingobvumidzwa kushandisa maforex vanogona ivo varivo vakaita kuti kuforex idzoke futi kuita kuti maassets avo achengeteke and ana chikenini vaingotrader nemaforex ava iwewe mwana wemubhoy iwewe mwana wemudebele iwewe muzimbabwen handiti wherever you are waingodzvanyirirwa uchirambidzwa kushandisa that money kuchingo dai wako but anyways guys the real money we can boycott bay banking by doing butter trade vamwe vaseka butter trade butter exchange what for what ndotakura mbudzi yangu kuti aiwa no, no, no, no, no. We, we go back

remember guys this is 2016 2016 so ndikutangira kumberi tiri kudzika eh, but tida kuti muone maishu aibuda all local manufactures and suppliers are subject eh, inonzi all local manufactures and suppliers are subject to price control everybody and kana pachikosa price control ngaisaitwe kune vamwe vanhu chete uye price control indiko here muliberal economy anyways loans should never be used for imports only loans payable within one year should be given because kana bhengi richikupa loan riri kukupa mari harisi kukupa mari yaro kana bhengi richikupa loan riri kukupa mari yako iwewe kana wanga uchitambira 100 dollars pamwedzi bhengi rikakupa 1000 bhengi rangokupa mari yako ye10 ye months dziri kuteera idzi yako ndoya ingwe bhengi harina mari wangopiwa mari yako saka nyika yaane gomba iroro gomba iroro rikasabatwa rikasakavwa zvikureva kuti iwewo panext 10 months kana mari yako kana mari iyo yapera panext 10 months idzo dzava kutanga usina kana sendi wakunokumbira futi mari yimwe thousand kuti uzvisastaine asi thousand yawakumbira iyi kuti ukwanise kukava thousand yawakatora kumashure uku mari yawaidya paday wakuidya half chimwe half ichikava chikwereti asi chikwereti chekumashure chinoramba chikwira chichibatana nechinochi so the trap inolasta kuma 6 7 years ona a ah, chikwereti chiri kuaccumulator those should not be masolutions enyika kurapa chikwereti nechimwe chikwereti muchikireta chimwe chikwereti they can only pile tozoona ah nyika hatisisina car imports should not be allowed by money and locally in other words

kazhinji inoramba iri munomu munhu andobva munomu ane hameno kana kunyeba here ipapapo but nhau yekuti maimports anoimbutwa nemari yekunze reason yeexplanation ndeyekuavoida money laundering yekuti munhu aexporter ubva azobhenga neimwe nyika chichii you know at the same time vanhu hatifanire kuramba mari futi orit one house per person policy one house per person in the meantime because we still have people who do not have housing one house per person wo oh, imba yako eh, wakaitenga nemari hatikutorere willing buyer willing seller o oh, mari yako value iri right so that ari kuidawo awane pekugara because we have people vasina pekugara izvezvi right now vari kuda pekugara vanzwa nekuvharwa mari dzakawanda anyways all taxing must be public all right multinational corporations should maintain prices that they use in their countries anenge ana kfc ana tm ana ok sei vachidzorisa zvinhu muzimbabwe that is taking us for fools right so if we have taxing iri public vanhu havabirwe zvunhu okay so here we say uh, zimbabwe does not need john manias uh,

Vaisaziva here vana ava kana kuti vaimboro apologies guys uh, for that uh, disconnection network yanga yapera yanga ita so i've changed ndainda kuna yakadhakwa manje anyways

ameno anyway handina kunzwisisa zvawanyora zahiya uma ndavhekisika ipapapa iam not understanding uh, can you please rephrase alright uh, big up to john jerry zviri sei sei caleb musona yes Yekushandisa PayPal is just a question kune RBZ kuti kuti ko vanhu vakashandisa PayPal unovaita unomamanikira unorambidza here? Munoita sei? Apologies network yangu inga yadhakwa. Ende network yacho yatodhakwa ezvino izvi. Pakati peusiku, pakati pemakuseni, ameno kuti pakati pechi network yakati dhakwei.

nyange tine mapurisa makadhakwa and tinoma expose panapa mamwe maindividual nhubu dziripo andika but we no longer respect the army we no longer respect the police we no longer respect manurses neukuwo nhau yeutsinye yakuti utsinye watinoitirana so all the influential voices in zimbabwe just for one week if they decided to speak with one voice and push one agenda

tichida kuona kuti imperialist hanzi land reform hanzi mugabakaba mari ndosika zimbabwe yakaiswa masanctions land reform ko

they offered or when she whoever offered whoever it is offered to compensate all british owned farms in zimbabwe during the reconciliation kuti muchata willing buyer willing seller isusu britain dzisu tinenge tichibhadhara mari idzodzo anyway vamwe kuti mari dzakabiwa ndova ndabvunza bvunza kuti sei rhodesia yakaiswa pamasanctions sei rhodesia sei smith handiti asi manje nhau iripo ndeyekuti smith haana kufoira here ehe smith haana kufoira varungu munhu mutema aingotambudzika ari mulockdown kumusha kureserve ndo system yoda kudzoswa here kana kuti yakatodzoka kare queen b chaiye haasi munhu mutema

is not income handiti kana munhu wazvipira kuita responsibility they are called benefits ende mabenefits avo haasi marise but munoona vakomana vachitoda motikari zedu vachizvimirira vega right now this is happening how many people are speaking about this how many people are addressing this issue what are people focusing on right now

buying one expensive cars one expensive car inokwanisa kutenga motikari 100 eh, ordinary citizen toyota small cars who externalizes more ndini here kana kuti vakomana vehurumende nevarungu vavo so politicians have become capitalists or capitalists have become politicians is it

This is international money, this is universal money, and we have it right now, right here. Who is it benefiting? So, hapana sanction kana muvengi wemunhu mutema anokwanisa kufa akadonhedza value yemari iyoyi. hakuna iyo yanzi elizabeth chinde chekuti eh, real gold real diamonds real silver but this one ine ine ka silver and value yacho naichi in 1952 canada so it's real material if you weigh material yacho inoenderana nevalue yachona Ndoo mari isingafe yakapera value asi mari iyoyo haife yakadiwa because inogadzirisa upenyu hwemunhu mutema saka anorwiswa anotumirwa mainformer anotumirwa mainfiltrator so that munyika mugare musina stability now iyoyo yaida kupushwa nagadhafi right atitoda one african currency because africa if we unite today we become the third

anyways guys i'm gonna put the link to the, uh, to the book mu description right now we're gonna continue with this mangwana hatisati tasvika pakota penyaya but because of time eh, takuda kumuka we're gonna continue, press release riri patwitter so maybe we're just gonna play this short video yavanik mangwana tinzwe kuti vari kuti chii

guys kune anonzi maexperts muindustry right vanoziva banking vanoziva economics vanoziva so so just because a person is a spokesperson just because a person is a president just because a person is who just because a person is a pastor hazviiti kuti azive zvinhu zvese right uye kana munhu anga ari dofo anyway hakuna dofo muna asi munhu akasata dofo mune imwe field right kana munhu ari dofo masigns azviro kuti haana field raano excela but toda kuti munzwise point kana munhu anga ari dofo ari kucrash ari grade one anongoramba ari dofo ari grade seven anamba angori dofo ari full four anamba angori dofo handiti aenda kuuniversity anoramba angori dofo handiti kune madofo akangoafuda education yakafuta kupedza chikoro kupedza chikoro nekudzidza zvinhu two zvakasiyana uye kudzidza nekudzidza zvinhu zvakasiyana because kudzidza hakusi kudzidza because kudzidza kufidwa information hakusi kudzidziswa kufunga so hakusi kudzidza kutrainwa right so munhu kana ranga ridofo ari mwana mudiki nyange akakura sei anoramba ari nyange akachena sei kana anga angori neudofo hwake information iyoyo ndikuitaura because kuti tisafe takanamata vamwe vanhu kana kurumbidza vamwe vanhu in any field there are many people who are talented muzimbabwe munomu in many fields so he is asking what is ecocash of course vaitanga kupopota kudefenda zvake but i think he's genuine he does not know what ecocash is ecocash is a currency or a system but anyway tisingatisiri kuecocash sine zvinhu zvinenge alibaba alibaba inobenefita american economy nemari right so basa rehurumende ndere kutorera vanhu mari here kana ndere kumirira vanhu

right i came uko financial intelligence kwenyu ikoko kurbz handiti honestly no offense to anybody ndakaita video about it right its there im gona put the links mudescription i discover kuti vanhu vazhinji vakazara murbz vanga vasingatozive then i asked myself akawana basa sei imomo unoti o munhu yakabva kana chikoro 95 akati ah, outdated hey this is true this is true alright iyi haisi hypothesis this sector ndataura iyi it was so sad handiti arabisi dai kunopsveka mari ainzi maexport incentive aya amaiwedzerwa mabhondi pamusoro handitika yanga iri triki yaishandiswa nerbz kuti ikwanise kutreka kuti kumapinda mari uye rbz yaitouya netsamba yakuda zvakuda kushandisa mari tsamba iyo ndo yaishandiswa kutreka kuti mapinda mari they didn't have a system ezvino izvi manje nekupinda kunhingiri kubroking kwavaita vava kuita auction dzeforex Ndiani anoziva kuti RBZ ichazongoti aiwa isu tauda kuita agent weWestern Union imi muti tubva takusaburirai but kana zvinhu zvakuranwa nehurumende yedu sometimes zvinononoka kusvika kwazvinofanira kusvika nenhau yekuti hatidi kujoina mapolitical parties munhu wese muzimbabwe unomakajoina mdc nezanupf nemapati ese everybody munhu wese ujoina pati yese mapati paanoita maroots election avo chitobvisa vanhu vasisiri kuda mapati ese before the election vajoine mapati ese so imagine what happens if all the influential people whether mapoliticians mapastor chichi and all the influential people who love zimbabwe push one goal iri true iri patriotic inovaka zimbabwe just for seven days what can happen gdp haina basa chine basa ifood security munomu tondiona about vakomana veimf avo vanoda kuti tikanganwe food security kuti tisikwere tichichera mugoti isusu no no no no isu tichisikwera tichichera mugoti ivo vanenge vakazambara pabeach vari vane mabhodhi imagine
as a way of convenience to a customer thank you very much Anti Alec as a way of convenience to a customer. Eco cash is a currency. Full stop.
In Zimbabwe and maybe one other country only is where hanzi in zimbabwe no asi tataura zvauda kutaura but asi tataura zvauda kutaura ndinoda kuti chinonzi bond chii chinonzi rtgs chi sei mari idzodzo dzakasiyana ndiani akatanga nekuinflata mari ko auction system yeRBZ yeForex highest rate yachona imari haisiro inonzi highest rate here kunozonodroperwa off forex nevakomana vanenge vachinja mari mumaraini ari kunyebera mumwe ndiani handiti nhau ndeye kuda nyika yedu so kana chitaa zvinhu zvekuvaka nyika yedu ukaona munhu akaita emotional munhu iyeye

of course they can link their own systems ini nditone system yangu izvezvi so when certain systems are linked to certain systems and soda kuibudisa pakuzoona anozoba idea right anybody can create if youare creative enough anyway ndo inonzi innovation but whatever it is zvinhu zvinofanira kunakira vanhu ehe vakomana vekuiko keshi vaiba mari vaiba mari in individual capacities ukasvika uchida mari unzi hakuna mari chichi vanhu vachiisirwa mabond notes votorerwa maus avo by individuals i did a lot of zimbabwe exposed videos 2017 2018 tichifumura vanhu panapa it was happening still happening maindividuals but if that stops tikandinga timbomira izvoni izvozvo for the next seven days fellow zimbabweans ma one because we can choose to protest topwanya zvinhu zvedu toita sei zvinhu zvedu zvachatadza kuvaka munokuti tivake chinhu kuti chipere it takes a lifetime matenda emarodhi acho natinopa madofo shamwari dzedu hapana chinopera mene kana kuti tochipa seven days dzekupwanya zvinhu tichimacha tichita sei kana tochipa seven days dzekupusha in agenda toti wo toda kuboikata uyu uyu ari kuraya nyika iri musell out one cause tichida nyika nekuti chinhu chihombe izimbabwe

via ecocash i'm gonna put uh, the paypal link in the description uh, box below so we're gonna continue with this one take note kuti andazigumira zvinhu zvakawanda pahalf half this one i didn't finish yava yava yava mangwana vachitaura kuti vanga vasingavazive kuti chinonzi iko kechi heis admitting himself and heis answering himself what it is and so fellow zimbabweans it's not about being correct sevanhu vakuru it's not about being wrong it's about kuda zimbabwe hatifanira kungopikisana ende hatifanira kungodefenda defenda zvunhu why by default you defend something handikuti ikoneti yaizvo zvakanaka anyway ikoneti vanhu chinoita kuti econet tisanyanya kuda kutaura chokwadi pachayo mazimbabweans vanoirumbidza vanoinamata vanorumbidzawo strive masiwa vanomunamata strive masiwa saka havakwanisi kuona kana vachibirwa handisi kuti ari kubira vanhu sometimes maemployees of course pane maissue akasiyana siyana anyways dr clarence is the name tv send live channel as always thank you for watching and i'm out